Nsemmilkom, jena mal kamilleri ta' Dar kamilleri u l-lum ħankun qiegħed inkellimkom malajr fuq tip importanti ħafna illi jismu Exodus of the Storks ta' Walid Nabhan li ġi eh, publikat minn Peter Owen eh, fl-Ingilterra u hija tradizzjoni ta' rumanz oriġinali bil-Malti ta' Walid Nabħan pubblikat xi għaxar snin ilu. Dan il-ktieb huwa importanti, mod partikolari, u għet nitkellem fuqu, nindirizza lilkom il-Maltin sħabi b'mod partikolari, peress il-video wkoll huwa bil-Malti, għaliex huwa l-unika ktieb Malti li ġie ppubblikat, l-unika rumanz Malti li ġie ppubblikat minn pubblikatur importanti u rispettabbli ħafna f'Londra. U dak ifisser li Malta għandha awtur u kittieb li qiegħed fuq livell fuq l-ogħla livell internazzjonali prattikament. Din hija hu kbira għalina kemm il-Maltin u kemm għalina fl-industrija tal-kotba u huwa xogħol ta' ħafna snin illi jien ukoll kont għamilt fi żmien il-Kunsill meta bdejt l-esportazzjoni tal-kotba Maltin mad-dinja kollha u dan huwa wieħed mill-iktar proġetti li kien għal qalbi. Inserta illi l-pubblikatur għalaq għalaq l-operazzjonijiet tiegħu s-sena l-oħra u peress illi l-editur prinċipali tiegħu marat u rtira u jira eventwalment eh, xtrajt id-drittijiet tal-kittib Malti, xtrajt id-drittijiet ta' Walid Nabħan u ħankun qiegħed eh, kif qiegħed, insomma mhux ħankun kif qiegħed nagħmel tiġa qiegħed eh, ninvesti flusi biex nipromovi lil Walid Nabħan f'Londra bilan illi eh, nipprova nagħmel lil dan il-kittib Malti ehm, eh, popolari ħafna fu livell ma' kittiba eh, popolari ehm, internazzjonali. U jekk intom tixtiequ tajnuni fu din l-intrapriża, tistgħu ehm, tixxu l-ktieb online u jekk tixxu l-ktieb online minn kwienet tal-kodba bħal eh, Waterstones fejn il-ktib hija tal-beħ, tkunu qegħdin tgħinuna iktar biex immexxu lil Walid Nabhan fis-suq Ingliż. Tkun qed tgħinuna iktar milli tixtru ktieb mingħand Amazon jew daw it-tip ta' websites is-soltu illi ovvjament għalhekk aħjar tixtru l-kotba kieku biex tgħinuna minn ħwienet

sejrin Londra wkoll Walid ħa jkun qiegħed f'Londra f'April biex jippromovi l-ktib tiegħu, eh, jagħmel book signing sessions u affarijiet hekk. Jekk mmorru tajjeb ħafna bil-ktib, aħna ikollna eh, iktar aċċess għas suq Ingliż u nkunu nistgħu nippromovu u nbijaw iktar kodba f'Londra. Ġifieri jekk mmorru tajjeb dal-ktib, il-possibilità illi f'Londra nippromovu iktar kittieba Maltin ħa tiżdied. Ġifieri din hija xi tajba għal Malta għalhekk entużjast ħafna u qed nitfa' flusi eh, warajha wara dal-proġett għaliex jekk jirnexxi il-proġett Malta ikollha artist popolari u famuż internazzjonali ieħor. L-unika artist Malti sissa li għandu fama internazzjonali kbira ħafna huwa Joseph Kalleja, kif konna diskutejna wkoll fil-intervista li għamilna ma' Ġużef Stanja waqt bdejna nitkellmu fuq dawn l-affarijiet. U jien nixtieq nipprova nagħmel kittib u wkoll u naħseb illi Walid Nabhan għandu l-ingredjenti u l-karatteristiċi u x-xogħol biżżejjed tajjeb illi jista' jilħaq dan il-livell. Il-ktieb huwa ovvjament ktieb tajjeb ħafna, jien ovvjament biased u nemmen li l-ktieb jista' jkun bestseller internazzjonali. Għalissa dan għadu l-bidu bikri tal-promozzjoni l-marketing campaign li ħankun qed nagħmel jien biex nippromovi l-ktieb, ġifieri ħankun qiegħed inqatta' ħajti prattikament nippromovi kemm il-kittieb u l-kotba tiegħu fis-swieq internazzjonali. Hija intrapriża kbira imma eċitat ħafna għaliha u jekk tridu taraw il-ktieb tistgħu tixxuh online. Jismu Exodus of the Storks. It-traduzzjoni oriġinali m'għadhiex available għal bejgħ fis-suq Malti u ħankun qiegħed nerġa' nippubblika mill-ġdid is-sena fl-aħħar ta' din is-sena l-eżitu ta' ċikonji bil-Malti jerġa' jiġi ppubblikat u anka ħajkun editjat minn edituri professjonali u nies serji illi jafu xinu ma jagħmlu peress illi eh, sfortunatament il-verżjoni oriġinali u din hija xi ħaġa li mbagħad ħafna minnha fis-suq eh, lokali ma kienx editjata u bekk kellha ħafna difetti kbar u issa fl-aħħar tas-sena nerġa' noħroġ edizzjoni mill-ġdid illi ħa tkun l-edizzjoni editjata b'editing serju ħafna. Il-verżjoni Ingliża ovvjament hija editjata minn edituri professjonali u b'hekk il-ktieb huwa ta' livell għoli ħafna għaliex l-editjar li sar fil-verżjoni Ingliż eh, fil-verżjoni Ingliża kien kien kien editjar intensiv ħafna u bekk il-ktieb huwa vera ktieb tajjeb, ġifiri, għaliex huwa magħmul eh, miktub minn kittieb ċelebri Malti li huwa tajjeb ħafna li għandu pinna imżewqa, u mbagħad għandek edituri professjonali li jerġgħu jaħdmu fuq ix-xogħol eventwalment joħolqu xogħol vera inkredibilment tajjeb. Jena dal-video għamiltu li kom il-Maltin, ġifiri, għaliex imbagħad nkun qed nagħmel video soħrajn biex nipprovi l-ktieb l-Ingliż, ovvjament, għax il-ktieb l-Ingliż u l-għan huwa li promovih lill-udjenza internazzjonali, imma jekk tkunu interessati, intom Maltin tissapportjaw l-intrapriża tiegħi biex nipprovaw bħala kittieba Maltin namlu suċċessi kbar f'Londra, sa tixtru ktieb, sa tissapportjawna, ġifieri messaġġ patriottiku, u tista' tixtru wkoll il-kotba ta' Dar Kamilleri u tkunu iktar ettejnu dawn it-tip ta' inizjattivi. Dar Kamilleri ila issa sena, sena u nofs naħseb xi ħaġa hekk bejn u ieħor għandna tliet kotba li ppubblikajna aħna, issa għandna drittijiet ta' Walidna Bħan, qed niddistribwixxu kotba oħrajn bħal ta' Alan Xwireb, ta' Alfred Buttigieg. Bil-mod il-mod nipprovaw inkabbru l-repertorju kemm tal-kotba pubblikazzjonijiet tagħna stess u anke ta' kotba oħrajn li li ma ppubblikajnihomx aħna imma li forsi ħaqqhom il-promozzjoni għaliex huma kotba tajbin. Mela grazzi ħafna bħas-soltu Dar Camilleri, grazzi mill-ġdid u lejl tajjeb. Ċaw.